Illum għandna magħna lis-Sinjura Lina Brockdorff, intervista differenti mill-bqija, qegħdin niltaqgħu online. Grazzi talli lqajt l-istedina tagħna. Grazzi talli ħsibt fija. Mela biex ngħaddu ftit għall-ewwel mistoqsija, għalik x'inhi l-letteratura?
Għalija il-kelma letteratura tista' tfisser żewġ affarijiet. Pereżempju, waħda li mhux il-każ tagħna, imma ngħidulha letteratura. Pereżempju, jekk jien nixtri qasrija, pjanta ħajja u jkollha dik il-karta madwarha bil-direzzjonijiet kemm għandek issaqqi, fejn għandek tqiegħda bla bla. Dik ngħidulha letteratura. Imma fil-każ tagħna m'għandu x'jaqsam xejn, hux hekk? Fil-każ tagħna nifhmu Kitba, kwalità, stil ta' kitba li hi daqsxejn differenti minn kitba oħra normali. Għalina l-ittera, fuq din se nitkellmu l-iktar, mhux fuq tal-pjanta jiġifieri. Eżatt.
U allura x'tagħmel il-letteratura li forom oħra ta' kitba ma jagħmlux?
Il-letteratura tal-kitba tagħna li qed nitkellmu fuqha għandha qawwa fiha tkun miktubda biex tkun miktuba b'ċertu stil differenti minn kitba oħra. Tuża espressjonijiet li kapaċi jqanqlu l-emozzjoni tal-bniedem u kapaċi ttellgħek magħha fuq l-iktar ċaċet għoljin ta' emozzjoni tal-bniedem jew tniżżlek fil-widien mudlama u suwed. Għaliex tkun miktuba bi stil studjat, eh, mhux jiġifieri dik hija l-letteratura.
Tajjeb ħafna. Issa inti magħrufa bħala awtriċi li ktibt diversi antoloġiji, kotba u anke radjudrammi fost l-oħrajn. Kif tagħżel liema ġeneru ser tikteb? Ġieli kkunsidrajt li forsi dik inħalliha għal radjudramm, dak inħallih għal novella? L-istramba fija naturalment jien fuq irrit nitkellem ma nistax ngħid kittiba oħra jiġilhom xbħali. Imma malli jiġi il-ħsieb donnu miegħu iġib l-istil li inti tittikteb fih, per eżempju. Inkun qed hawn e- e- e- edan keċner jew naqsel il-ħweġ jew xi ħaġa u tiġi frasi il-bidwi f'għajjar kien qiegħed waħdu. Tħossha hekk, dik naturalment dik hija poeżija ta' xi rid ngħidlek. Iva, iva. Il-ħsieb iġib miegħu l-istil li jinti tittapplika għax imbagħad inti tibda tirranġa u ddawwara minn hemm u minn hawn sa ma tagħmilha poeżija. vers, fi vrus ġifiri.
Ġifiri jiġi waħdu l-ħsieb tara x'skont. Ek nara, un bat differenti ek jiġi ħsib ġurasi per eżempju tifel mititlu ommu, ħallitu l-tim, jiet jitrabba ma' missir li reġa' żewweġ, l-om ma tantx kienet iġibu. Hmm, dannu hemm zerrija ta' novella hemm. Tifimni, jien kollox għandi 11 il-ktib ġabra ta' novelli u 11 romanz. Umbat hemm ieħor differenti minn daw it-tnej li huwa Sireni u Serenati li hu autobiografija. Kont irbaħt il-premju tal-pinna tal-pinna tal-kotba ġifieri. Fl-2004 il-ktieb ħareġ fl-2002 u fl-2004 ġifieri ħadd il-premju tiegħu. Ma kienx l-ewwel ktieb li ktibt dik is-sabiħa, kontini nikteb affarijiet oħra. Għax l-ewwel ma bdejt nikteb jien Kienu artikoli, artikoli fuq il-gazzetta leħen is-sewwa, artikoli storiċi x'għamlet il-Knisja l ħaddim tul iż-żminijiet xi ħaġa kienu. Jiġifieri mbagħad fl-1974 tajjar tikteb l-ewwel romanz kien Kwinta il-Qamar. Erġajt waqaft għal żmien twil, ma ktibx iktar romanzi, imma ġifiri fl-istessin, xi ħaġa kont nikteb, saġġi jew ngħidlhom artikoli jew ngħidlhom hekk, li kont imur bihom ir-Rediffusion dak iż-żmien, ir-Radio Malta kien jissejjaħ, u kont nuħu sem kull ġimgħa mal-Professur Ġużè Aquilina li kien jinkuraġġini ħafna, ħafna, ħafna, ħafna. U l-kelma tiegħu qabel noħroġ kull darba wara wara il-xandira ma kellniex recording dak iż-żmien, kien jgħidli lin ibqa' ikteb. Lin nara x'qed ngħidlek ibqa' ikteb. Ma ninsija għaddik tiegħu. U għandek xogħlijiet bl-Ingliż?
Xogħli jien ma ktibtx bl-Ingliż, imma tnejn mir-rumanzi tiegħi, wieħed mhux ir-rumanz da Serenu u Serenati, qiegħed bl-Ingliż Serenades and Sirens, ittraduċih Alfred Palma. U l-aħħar rumanz li ktibt, Luciano, ukoll qiegħed bl-Ingliż, ittraduċietu Rosemary Caruana. Il-bqija jien ma ktibt li ktibt bl-Ingliż, mhux rumanzi u kodba hekk, ktibt eh, radio plays, reċti, mhm. tal-iktar tal-miliet li għandha mhux tal-miliet għatfall fej kont tal-lim Sanna Luigi, u għatfall fil-kont tal-levidutina għaw tal-ibraċ. Dawk bl-Inglis. Għalfejn għazilt li tikteb dawk bl-Inglis?
Għax, eh, tibsannaw Luigi kienu English speaking, gruħi. U biex iġġelhom jitkellmu bil-Malti jaqlaw lek f'widek. Eżatt, trid taddatta l-udjenza. Tal-ibraċ, tal-ibraċ, ukoll id-dutrina kont nallimilhom bl-Ingliż. Allura se nagħti bilhom Christmas play irridu jipproduċuha bl-Ingliż.
Iva. U x'fisser għalik il-moviment għaw minn letterarju? Dak kien aktarx l-ewwel l-ewwel pass li ħadu grupp ta' nies li tinteressahom il-letteratura meta bdejna niġu daqsxejn f'sikitna wara l-gwerra. Fl-istess żmien, ma nafx hux qablu, ma ngħidlekx bil-preċiż, jew ftit warajh, kien hemm l-Għaqda Letterarja Maltija li tagħha kont President għal xi erbatax-il sena, issa dik spiċċat ukoll. Għax kollha xjaħna u mietu most of them taf kif. U allura iż-żgħażagħ għandhom gruppi oħra bismijiet differenti.
U x'kien l-irwol tiegħek f'dan il-moviment? Membru, qatt ma provajt nidħol għall-kumitat, kont għadni nibża minix ta' livell ta' standard tajjeb daqs l-oħrajn taf kif jiġrilek. Eżatt.
U x'kienu l-influenzi letterarju u artistiċi Maltin u anke barranin fuq ix-xogħlijiet tiegħek?
Xi ftit jew wisq ħallow impatt fuqi għax tibda taqra u tisma' li ħarġu kodba u drammi
U kien hemm awturi partikolari li ħallew impatt fuq il-kitbiet tiegħek?
Partikolari le, imma kont nixrob minn ħafna jun, eh? Meta nisma' xi ħaġa naqra dwar u hekk ġifieri. All right, u kont taqra xogħlijiet partikolari jew ma kellekx preferenza?
Preferenzi ma kellix, kont naqra kollox.
Tajjeb, u kif bdejt tikteb? Kif bdejt tikteb? Propjament missieri ġenninni, għax missieri kien jikteb xi poeżiji. Kien kantant, meta kont tifla kont l-ewwel waħda minn uliedu u jieħodni dejjem miegħu. U waqt il-festi, il-paniġierki kienu jkunu mhux bħal tal-lum ta' xi siegħa u nofs paniġierku. Kien joħorġni joħroġni mill-knisja, immorru f'xi għalqa u joqgħod jaqrali poeżiji bl-Ingliż. Longfellow, Wordsworth, what have you, kull dejjem jaqra l-poeżiji. U beda jġenninni għall-kitba, kien hu li ġenninni. Mbagħad ġifieri wara l-gwerra kont allura teenager jien għax jien twilit fl-1930. Bdejt nitħajjar nikteb daw l-artikoli li għatlek fuq il-leħen is-sewwa. U minn ħaġa ġib l-oħra, ma tafx kif jiġrilek. U għaddejt imbagħad anke għan-novelli, mhux hekk? Għaddejt għan-novelli mbagħad. U wara n-novelli tħajjart għal dik l-autobiografija, dik fetħit li iktar għamlet li kuraġġ.
U llum il-ġurnata għadek tikteb?
Xi ħaġa żgħira, xi ħaġa żgħira għaddi nikteb, mhux wisq imma.
Santi fil-bidu għedt li wkoll li kien hemm xi żmien fejn waqaf tikteb. Għaliex?
Kien hemm xi żmien biex trabbi l-familja u kelli erba' titfal Ġifiri.
Prioritajiet u jimbidlu. Hemm il-prioritajiet u kont ngħid il-żewġ fix fuq ix-xogħol tiegħu wkoll. Allura ma stajx ġieli niftakarni għandi stampa ċara qudiemi bidejja nipprova nittajpja u b'saqajja nipprova nċaqlaq xi premlin u premlaw. biex inżommhom bi kwietu.
Tajjeb ħafna. Tiddistingwi perjodi differenti fil-kitba tiegħek?
Le, li f'dak meta bdejt nikteb mhux għal gazzetta għax dak kien sempliċement affarijiet storiċi u nagħmel riċerka u dan. Issa dik spiċċat. Mbagħad ma tafx inti bdiet falja ġdida. Rejt, u minn hemmhekk imbagħad bqajt isek dejjem mixja l-istess. Eżatt, eżatt, eżatt.
Semmejna wkoll eh, l-autobiografija Sireni u Serenati. Fil-kitbit l-oħra tiegħek taħseb li hemm eh, elementi autobiografiċi?
Probabbli li xi ħaġa tkun daħlet u tkun daħlet ġo fik, ma tistax teħles minna.
Kultant jisegħu la Jek toqgħod attenta, imma tkun maġuna miegħek il-passat u l-affarijiet li ġraw madwarek, per eżempju, il-gwerra. Jien għandi 440 novella. Għandi minnhom numru wix ħażin bis-suġġett, mhux bis-suġġett tal-gwerra, imma fil-background hemm il-gwerra jew fuq xi ħadd li waqatlu d-dar jew fuq xi soldat li mara għax mingħajr ma tridu tidħol fik dik. Oħrajn ta' madwari u li kont tisma' u x'nafien. Jiġifieri affettwawk l-affarijiet li kienu qed jiġru eh, madwarek. Żgur, żgur, mela, mela, mela.
U x'inhu l-akbar xkiel li sibt matul ħajtek eh, forsi biex tippubblika?
Eh, le, ta' għaliex biex nippubblika kemm il-klab kodba Maltin illum jisnafuh bħala mitzi, mitzi, u kemm il-Horizons, it-tnej kienu ġentlomi miegħi u enuni ferm, minn dak ma nistax ingor minnhom. Rejt, u sibt forsi xi xkil ieħor mela? Le, xkil huwa l-ħin li ma sibx li ma sibx ħin biżejjed dak l-uniku għadu tiegħi. U kellek problemi biċ-ċensura? Le, ma nistax ngħid li qatt kelli. Però mela, noqgħod attenta ħafna niċċensura li l-nifsi kull sentenza daqxie fitta żejjed jien. Eh? Ġifiri, niktab novella, ma najċ lesta, naqra u nerġa naqra u nbiddel, nallinnu law, nħawat, għax Indum biex inkun sodisfatt għal kollox. Jiġifieri temmen imbagħad bl-awtoċensura? Eh, żgur. Għalfejn huwa importanti għalik?
Allura inħalli l-ħaddieħor jikkritikani mhux aħjar xi ħaġa skont jiena, ta' int għandek l-idea tiegħek, u jien għandi l-idea tiegħi u ġveru, ġifiri għandu jumnej wara da kollu, inti ta' idea xem ktiftek u dak, ma naqbilx miegħek, ngħidlek mhux semmerik, għax int għandek dritt għall-opinjoni tiegħek.
U kif kienu differenti il-produzzjonijiet ta' fuq ir-Rediffusion minn dak li kont tikteb biex tippubblika?
Kif kienu differenti? Forsi fil-produzzjoni jekk kienx hemm iktar ħsieb warajh.
Għadda ġifjuxi ktib ħafna. Kien hemm żmien meta kelli sitt programmi fil-ġimgħa. L-aħwa.
Iva, iva, iva, iva. Iġifiri, kif kienu differenti, li kienu differenti, li kienu diretti, xandir dirett, li taħsibha llum titwerwer kważi. Żgur. Għax drajna issa bil-fsit ta' kif għatlin fil-bidu hekk nieħdu żbal tikkonfondix. Eh, ma dak iż-żmien ma kienx hekk. Tifhem kien eh, imma tidraħu ukoll. Konna drajna. Ma kontx nibża' ngħidu hekk. Kellek biċċa xogħol mela sitta fil-ġimgħa? Iva, wieħed minnhom ngħid il-verità, wieħed minnhom kien qasir. eh, kien ta' kwarta, imma l-oħrajn kienu ta' nofsija, l-oħrajn, il-ħamsa l-oħra. Dwar it-tisjir, dwar it-tisjir, dawk it-trabbi tfal. Ok.
U affarijiet Kienu temi varjati jiġifieri. Iva, iva, iva, iva, kollha varjati minn xulxin. Biċċa minnhom kienu wieħed minnhom kien radju fares fares mhux radju drammi fares li jidħlu jieħdu sehem dejjem l-istess ħamsa min-nies u dejjem episodji differenti jiġifieri.
Interessanti ħafna. Taħseb li l-kitba tiegħek tista' tiġi meqjusa bħala waħda nostalġika?
Tista, prova b'daħseb li l-kitba ta' kulħadd tiex u ftit nostalġika. Għax da minn seqbatu jikteb. Taf xirrit ngħidlek, hekk ma tiktibx affajt fuq ix-xjenza, fuq ix-xjenza ma tkunx nostalġika mbagħad. Żada bħalma semmejna l-elementi awtobijografiċi. Eżatt, eżatt.
Jiġifieri awtomatikament. Mingħajr ma trid tkun maġuna miegħek. Eżatt.
Kif tħares lejn l-iżvilupp li seħħ fil-qasam tal-letteratura Maltija mill-ewwel darba li bdejt tikteb għallum il-ġurnata? Sar, sar, sar żvilupp. Ibda biex għaw iktar kodba Maltin titħol ġaħadut issib kwantità ta' kodba Maltin. Forsi mhux kollha tal-istess standard ta' kitba taf kif dak irħilu. Imma ma sarux jibżaw illi ank min il-kittiba ma sarux jibżaw jippreżentaw ix-xogħol bil-Malti. Barra minn hekk, jiena nisma' ħafna Radio Malta u l-Campus Radio. Hemm iktar studenti li qed jagħżlu da suġġett tal-Malti bħala suġġett ta' speċjalizzazzjoni, mhux qed jibżaw minnu, mhux bħal qabel ħadd Ingliż, Ingliż, Taljan, forsi Franċiż. Il-Malti speċi kburin li jażlu l-Malti, iva, jiena l-Malti tisbaħu kif jitkellmu, imela jien il-Malti nħobbu, jien il-Malti eh, ek, speċi. Infatti, aħna jiena kont fil-kors tal-Malti u ġili ma tisma mal-prof Smifsut. Iva, iva.
U ġili tisma jek il-min jgħidlek imma bil-Malti xħatam. Imma konna grupp kbir, eh, konna numru kbir ta' studenti fil Iva, jgħajtu, jgħajt, jgħajt fil-program ta' nar ressa u kol studenti biex jitkelmu, jisaqsijom mhm. l-esperienza tagħhom u tuħu kost tismaħom.
Almenu tgħid hemm min qed jieħu l-inizjattiva li kompli Malta qudiem. Eżatt.
U l-aħħar mistoqsija forsi ftit iktar ġenerali, kif inbidlet il-Malta li qed ngħixu fiha llum?
Kif inbidlet il-Malta tal-lum? Naħseb eh, eh, kull pajjiż jinbidel kull ġurnata minn ma nindunaw dik l-ewwel biċċa xogħol. Kif inbidlet li il-medja dik tal-bidla kbira ta' mela l-medja għaliex kull fej id-dawwar rasek u tara l-aħbarijiet isek ma tistax taħrab il-kamera tal-medja. U l-kummenti tan-nies u bil-Facebook u x'naf jien. Nis jikkritikawk, skużi? Kulħadd għandu l-opinjoni tiegħu jrid isemma. Kulħadd għandu l-opinjoni tiegħu. Jiġifieri kif inbidlet il-Malta tal-lum? Bħalissa bil-Covid u hekk morna bit ħadna diksa ta' ġwilna. Mhm. Għax kif ta' finti konna msakrin ġewwa kważi għal sentej. Imma konna mixin il-qoddim mhux ħażin. Jien nara li anka nies
skużi.
Għajli, għajli. Eh, familji minn ċertu rħula, rħula li ma tistennihomx. Tara minnhom joħroġ wieħed jew tnej li jmorru l-università tfal, tiskanta. U dak huwa progress enormi, eh?
Firri tara li dak li sar huwa kollu progress jew forsi hemm xi biċċiet fejn. Digress.
Probabbli li hemm ukoll skont ma tisma ta' madwarek dari ma kienx ikollna daqshekk familji binkwiet qed tifhimni xi rrid ngħid. Disgrazzjatament dawk qed jiżdiedu. li mhux sinjal tajjeb la għalihom stess imsiken laqqa sal-ulied li qed jitrabbu magħhom.
Tajjeb tixtieq iżid xi ħaġa oħra jiena minn naħa tiegħi daw kienu l-mistoqsijiet. X'baqalna ngħidu? Eh, jien naħseb li dar li ma jkollix kollezzjoni ta' kodba ġo fiha hija dar veru miżera għax mhix se tħajjar lil uliedha għall-kotba, veru? Jekk ikollok biebis jien naf raggijiet u affarijiet hekk. Il-kitba u l-qari huwa importanti. Avvolja għandna għandna medji oħra ta' tagħlim illum. imma l-letteratura li tibbet mill-kitba nara ta' importanza kbira. Naħseb li sfortunatament ma tanċa ta' tfal li ifittxu l-qari.
Diki.
Għaw ħafna taqbad tgħid bit-teknoloġija ħafna. Teknoloġiji ġodda u hekk joħorġulhom għaw toys ġodda allura da tfalu. U ngħidu kif li sama tiqsama taqabba tifel jew tifla żgħira biex jaqraw, mhux biex xogħol ħafifa. Żgur.
Fija xogħol.
U dak li jkun fis-sieq ta' qalbu, għalkemm l-iskejjel, għandna skejjel, għandna nurseries, minn dawk żdiedu, veru, kull fejn dawwar wiċċek illum tara nurseries tat-tfal għadhom kif twildu. Żgur.
Veru, dik ħaġa ġdida żgur għal Malta. Imma, iż-żmien ħadd ma jista' jsommu. Eżatt, fejn jidħol il-qarri għadna forsi rridu naħdmu ftit iktar. Iżjed, iva, iva, iva.
Żgur. Grazzi ta' din l-intervista, kienet interessanti ħafna.